Цӕппӕрӕм сӕр Сымахмӕ фыдӕх ӕмӕ хъаугъатӕ кӕцӕй ис? Уӕ мидӕг кӕрӕдзимӕ цы монцтӕ тох кӕнынц, уыдон сӕ нӕ расайынц ӕви? Бӕллут цӕмӕ дӕр, ӕмӕ уын нӕй, марут ӕмӕ хӕлӕг кӕнут, фӕлӕ уӕддӕр уӕ бон йӕ райсын нӕу. Кӕрӕдзимӕ хӕссут фыдӕх ӕмӕ хъаугъа кӕнут, цы уӕ хъӕуы, уый нӕ райсут, уымӕн ӕмӕ нӕ курут. Куы фӕкурут, уӕд нӕ райсут, уымӕн ӕмӕ хорзӕхӕн нӕ курут, фӕлӕ уӕ монцтӕ бафсадынӕн. Хуыцауы ныууадзӕг адӕм! Дунеимӕ хӕларӕй цӕрын Хуыцауӕн знаггад кӕнын кӕй у, уый нӕ зонут ӕви? Уӕдӕ дунеимӕ хӕларӕй цӕрын чи равзара, уый Хуыцауӕн свӕййы знаг. Ӕви сымах афтӕ ӕнхъӕлут, ӕмӕ сыгъдӕг фыс дзӕгъӕл зӕгъы? Хуыцау нӕ зӕрдӕты кӕй ӕрцӕрын кодта, уыцы уд нӕ афтӕ бирӕ уарзы, ӕмӕ йӕ фӕнды ӕрмӕст уый дӕлбар куыд уӕм. Уӕй хӕгъд нын Хуыцау ноджы фылдӕр хорзӕх дӕтты. Уымӕ гӕсгӕ зӕгъы Сыгъдӕг Фыст: Хуыцау сӕрыстыртӕн сӕ ныхмӕ у, сӕрныллӕджытӕн та хорзӕх дӕтты. Уӕдӕ Хуыцау ӕмбасӕттут, слӕуут Хӕйрӕджы ныхмӕ мӕ уал итдзӕн, Ӕрбахӕстӕг ут Хуыцаумӕ ӕмӕ уым ӕрбахӕстӕг уыдзӕн. Ссыгъдӕг кӕнут уӕ къухтӕ тӕригъӕдджынтӕ, арӕхсут уӕ зӕрдӕтӕ дызӕрдыгтӕ, хъыг кӕнут, кӕут ӕмӕ дзыназут, уӕ худын раивут кӕуынӕй уӕ цин хъыгӕй, Хицауы раз ӕрныллӕг кӕнут уӕхи ӕмӕ уӕ сбӕрзонд кӕндзӕн. Кӕрӕдзийыл цъыф ма калут, ӕфсымӕртӕ. Йе фсымӕрыл цъыф чи калы, кӕнӕ йе фсымӕрӕн чи тӕрхон кӕны, уый цъыф калы гъдауыл ӕмӕ йын тӕрхон хӕссы. Кӕд гъдауӕн тӕрхон хӕссыс, уӕд ӕгъдау ххӕстгӕнӕг нӕ дӕ, фӕлӕ тӕрхонгӕнӕг. Ӕгъдаувӕрӕг ӕмӕ тӕрхонгӕнӕг иу у, йӕ бон у фервӕзын кӕнын дӕр ӕмӕ фесафын дӕр. Ды та чи дӕ, ӕмӕ хионӕн тӕрхон кӕнай? Ныр та байхъусут сымах афтӕ зӕгъджытӕ: абон кӕнӕ райсом ацӕудзыстӕм ахӕм-махӕм сахармӕ, фӕцӕрдзыстӕм дзы афӕдз, кӕндзыстӕм сӕудӕджер ӕмӕ райсдзыстӕм ӕфтиаг. афтӕмӕй та райсом цы рцӕудзӕн, уый уӕвгӕ дӕр нӕ зонут. Уӕ цард цы у? Сымах стут доны тӕфау, исдуг чи фӕзыны ӕмӕ стӕй чи рбайсӕфы. Хицау куы бафӕнда, уӕд мах уыдзыстӕм удыгас, ӕмӕ сараздзыстӕм уый дӕр ӕмӕ уый дӕр. Афтӕ дзурыны бӕсты сымах фырхъалӕй уӕхицӕй ӕппӕлут. Алы ахӕм хиппӕлой ми дӕр фыдбылыз у. Уӕдӕ хорз кӕнын кӕй хъӕуы, уый чи ӕмбары ӕмӕ йӕ чи нӕ кӕны, уымӕн уый тӕригъӕд у.